Manheru akanaka hama dzangu ndauya zve kuzotaura nenyaya yenherera ah nherera chinhu chakaoma kuve nherera nhasi uno ndinoda kutaura pamusoro pekuti kana uchinge uri nherera chii chinenge chichiitika muupenyu hwako zvaunoona nezvinokurwadza nezvinokushungurudza uh, ndaitaura ndichiti inini baba wangu inini wakafa nenzira inorwadza zvimwe zvacho zvaiitika kwavari vaitotitarisa tese vana votaura vachiti aa andingafi vana vangu ndichivasiyi vachitambudzika izvozvo vakazvitaura kakawanda ndichivanzwa pawaidaro misodzi yavo yaitanga kuyerera vachichema zvichitaridza kuti kufa waiona kuti kuri kuuya asi handingasiyi vana wangu vachikura vari nherera vachitambudzika ichokwadi zvavaiona kuti vana vangu vanokura vachitambudzika ndizvo zvaitoitika muupenyu hwedu ndozvatakazorarama Asi chandinoda kutaura chakanyanya chandakadzidza ndechekuti kana uine vakoma vako kana uine vanin'ina vako kana uine hanzvadzi dzako usave negodo usave nejelasi nemwana wamai wako nekuti chokwadi unogona kumuuraya nekuda kwejelasi Izvi ndozvandakaona zvichiitika. Mwana wamai wako chaawana kunyange kana kudai akatokudadira kana akaita sei asi mwana wamai wako rimwe zuva achakubatsira zvandakaona muupenyu hwangu ndeizvi e, baba wangu inini vanga vari munhu akabudirira sezvandakambokudzai kuti vakange vari vakamboita ticha vakazoita driver zvino mukoma wawo nhoroondo pandinoinzwa ichitaurwa zvinonzi mukoma wawo ava havana kudzidza wakamitisa musikana vachiri pachikoro vasina kumboenda kure ya kudhara handiti vanhu vaitokura kuita kana standard one munhu iyeyo oto anenge atosvika pazera rekuroora iye achiita standard one kana kuti sabu ei saka ndo zvakaitika kuna baba mukuru ivawo baba mukuru ivawo ndofunga vanga vangoita sabu ei yacho iyoyo wari musabwei kubva watomiitisa saka vamiitisa kudaro inini baba wangu vakatora nguva vachiita zvechikoro vatora nguva vachiita zvechikoro e, vakazoroora asi ava baba mukuru ava vanga vatoroora kudhara dhara zvekuti handikwanisi kana kutomboenzana kana mbijana nelast born yavo handikwanisi nekuti iyo babamukuru iyo wakanga watoroora kare kare ende wakatoita zvekubvisirwa pfuma naana sekuru nambuya saka babamukuru ava vakave nejelasi rekuti uyu uyu mudiki kwandiri munoziva kana munhu ari mudiki obva aita zvinhu zvikuru kwauri vamwe vanhu havakwanise kuzvichengeta izvo zvokuti a ah, aita, aita sei zvakati nezvakati zvandisingagoni kuita inini asi chawanga wasingazivi ndechekuti ivo vakakurumidza kuroora wakaroora wari pachikoro vachiita kana sabhuye yacho iyoyeyo baba wangu vakaramba vachienda mberi nechikoro saka zvakavarwadza zvekuti godo raivatambudza baba wangu pavakazoshaika ndo pandakatozoona kuti o oh, nyaya iyi yakabvira kare nokuti vakatanga kutaura nhoroondo pakasvika bhokisi rababa vachibva vachibva kuharare vakamira pamusuwo baba mukuru iyovo vakati, Vakataura mazita ababa vangu ese. Vakati, Nhasi uno waenda, unozviita makoya. The first teacher kwaMachabvunga, the first driver kwaMachabvunga, the first one kuaka imba yemarata kwaMachabvunga, the first one kuve neimba muharare kwaMachabvunga. Zvese izvi zvaitaurwa box richi richida kupinzwa mumba. Vakabatwa nevamwana nasekuru vakanzi iwe inda uchita kunge ndiwe wauraya munin'ina wako ndezvekutaura here izvi vakabva dzora maoko vakati ndisiyei ndiregedzei nditaure ndisiyei Saka jealous harina kunaka. Kunyange uri mukuru, kunyange uri mudiki, usave nejealous nekuda kwemwana wamai wako. Hamuna umbozvarwa makafanana. Makazvarwa muine zvipo zvakasiyana. Uye hauzive kuti kurarama kwauri kuita panguva yayo uchiti uyabudirira pamwe uchabudirirawo panguva yako Hapana anoziva. Upenyu hausi hwekuita competition kutandanisana kuti haa mukoma abva azodai haa munin'ina abva azodai. Famba nhanho dzako idzodzo dzawakapiwa namwari mwari achakupa nyasha nepauri ipapo uchafamba kusvika wasvika mwari paanokukomborerawo kwete kuita jealous kuita godo nemwana wamai wako Asi izvozvi ndinozviona zvinoitika mumhuri dzakawanda zvegodo izvozvi zvokuti vanhu havatotsikidzani nekuda kwegodo vanhu havatodyidzani nekuda kwegodo kuita jealous Wakazvarwa pamwe chete naye here? Uye zvawakazvarirwa ndozvaakazvarirwa here? Hamuna kuzvarwa zvakafanana, makasiyana. Nyange makazvarwa namai nababa vamwe chete, asi makasiyana, uye zvamakaisirwa panyika zvakatosiyana. Saka baba mukuru ivawo jelasi ravo rakabvira kare. zvekuti inini ndisati ndaenda kuchikoro ndofunga ndiri ndiri kuma four five years ikokoko kanjere kanga apo zvekuti handizvikanganwi nokuti zvakange zvichirwadzisa baba mukuru ivawo ndakange ndabva kuharare taenda kumusha vakatemha shamhu yemumbumi kana uchimuziva kana kuti mutamba esort of vakandirowa neshamhu yeminzwa minzwa ika ikabatira mumaoko nemumakumbo mawaindirowa neshamhu ropa rikatanga kuerera izvo vanhu vanga vasati vakambozviona dai ndazviitiki kuti munhu anorohwa neshamhu ine minzwa ichihukira mumaoko ako nemumakumbo mako kukamwana kadiki kakadaro handizvikanganwi nokuti ndakarwadziwa Chandakaroverwa zvainzi izvo vamwe vako wezera rako wapfugama pasi wakandiombera wakati maswera sei nguruve iwe hauna kupfugama uchindiita maswera sei nguruve inini andaiziva zvinhu izvozvo izvo nekuti ndakanzi ndiri kuharare ndaisingatonyatsozvinzwisisa kuti zvinombofamba sei asi ndakarohwa maroerwe iwayo saka jealous kana kuti godo rakange riri mawari rakange riri rekuti vanogara kuharare nevana vake vanodya zvakanaka vanoita sei ndozvawaitarisa izvozvo asi kudai wakanga waine mwoyo wakanaka nekuti ini ndinorangarira ndichiona baba wangu vachivaigira bhutsu hembe zvese zvaipfekwa nababa mukuru ivo vavaipiwa nababa wangu nokuti iwo hawana kumbobvira wakaenda kumurungu hwani awakashandira saka bhutsu kuti waipfeke mutsoka maomu yainge yatobva kuna baba wangu hembe kuti vapfeke vaitopfekedzwa hembe dzichitengewa nababa wanguwo apa asi munhu iyeye ndiye akaita sei akarwadziwa akanzwa godo akavenga nevana vese vemunin'ina wake mavengero achona ekusvika pekuti munhu anofara munhu afa okay toti pamwe hawasiriwo wakauraya asi kungofara kuti waenda wanga uchizviti uri makoya zvinomborevei Saka hama vadikani ichi chidzidzo chandiri kupa kune vanhu vose kuti ngatiregei ngatiregei kuitirana godo ngatiregerei kunzwirana jealous kuti azobudirirei azoitirei zvakati inini dai ndandi iwewe chete ndiwe unoda kungobudirira Vangadai vaitofara nokuti nhamo chaiyo chaiyo yanga iri pamba pavo isingaite. Bamukuru ivo vakadzamara kufa nhamo nhamo haibvi kana uine jealous haubudiriri nhamo inonhuhwa pauri so Kungoita jealous chete haumbobudirire haumbobudirire nokuti zvese zvinobudiririsa wanhu haukwanisi kuenda kwawari uchinonzwa kuti vari kuzviita sei nekuti une godo saka ndozvava zvakaita baba mukuru wangu ivo vanga vaine godo risingaite zvese zvavaipiwa waisazviona Kana munhu uine godo chakanaka chose chaunoitirwa huchioni nekuti une godo. Zvino senherera ndinoda kutaura newe. Kana uri nherera uchiitirwa zvakaipa, vanhu vachikutaurira zvakaipa, vanhu vachikurongera nekukutaura zvakaipa, iwe iva nemwoyo wekuregerera wotarisa kuna mwari akakupa upenyu iyeyo mwari ndiye achakusimudza ndiye achakurwira pahondo dzose dzawakatarisana nadzo nekuti mamwe masoka anenge achitaurwa anenge asingangotaurwi pane chinenge chiripo chavanenge vaka, vakatsika vachitotaura vachiziva kuti chokwadi chokwadi zvakati ndo zviri kuzoitika saiva baba mukuru ivo vaidzinga mai vangu vachiti uri kugarira mahara vana wako wauri kugarira ivawo uchiti uri kugarira uri kugarira mahara nekuti hapana anoroora hapana anoroorwa Isu taingoti munhu ari kutaura nekuti akadhakwa asi tichikura takazoona kuti masoko awo iwayaya pane zvakange zviripo zvavakanga vachitoita zvavaitoziva nokuti ndakati ndakubible school kubva pandakatendeuka takadzidziswa napastor vakange varipo vachitidzidzisa kuti unofanira kunamatira e, marriage yako unofanira kuti unyore list yekuti mwari ndipei mukomana akadai akadai akadai kana uri musikana wotaura worondedzera mwari kuti ndinoda mwari mukomana akadai akadai akadai akadai ane maqualities akadai izvozvo ndakazvinamata kubva pandakazvidzidziswa mugore randakatendeuka iroro asi chandakanga ndisina kumbobvira ndakanamata ndichiita kunamata ndichisunga kana kudzinga mweya yaidzivisa marriage yangu kana kuti mweya yaibata kuti yaibata upenyu hwangu kuti ndisaroorwe Handina kunge ndakambozvifunga panguva iyo yese, ndaingonamata ndichitaurira Mwari, ndinoda murume akadai akadai, Mwari ndoda mukomana akadai akadai, ndorumbidza zvangu Mwari. Asi zvakaitika kuti ndave kuBible school, rimwe zuva ndakatsanya ndikanamata. Ndakanamata zvakasiyana nemanamatira andinosita nguva yose. nokuti ndakatsanya three days and three nights ndatsanya three days and three nights ndakaenda kutebha nekuwo kunonamata ndofunga ndakatanga kuma9 kusvikira araundi kuma4 a m asi chandainamatira ndaisanamatira zvinhu zvakawanda ndainamatira marriage yangu the type of marriage that i want nekurebuka maspirits ese angarambidza kuti ndiroorwe uye kuti angarambidza type yemarriage yandaida ndakanamata ndikarumbidza mwari ndikati haa ndanamata zveshuwa nhasi ndikati arigai ndichi